Хәерле көн! Исәнмесез! Без инде киләсе дәресне башлап җибәрәбез. Алдагы дәресләрдә без думбра дигән музыка уен коралын өйрәнсәк, кыллы музыка уен коралын. Бүгенге дәрестә исә башка кыллы музыка уен коралын өйрәнербез. Ул да булса саз. Бәлки күпләрегез ишетеп беләдер. Э, әлбәттә, безнең хәзер шундый теге капма-каршылык тууга мөмкин. Сезнең фикер белән, минем фикер белән сез әйтерсез, э, думбра очрагында инде ул думбраны казах уен коралы дип әйткән булсагыз, мин сезгә аны кире синчә аңлатып бердем. Саз очрагында инде сез аны күпчелегегез беләдер. Аны безнең э, төрек тугандашларыбыз, аларның мәдәниятендә ул киң урын алган, зур урын алган уен коралларының берсе. Мин сезгә менә хәзер тагын искәртеп үтәсем килә, саз, дагын думбра сыман бөтен төрки халыкларда диярлек булган музыка уенкырлары рәтендә санала. Әмма дә ләкин шул теге исеме белән генә һәм башка нәрсәсе белән генә, материалы белән, формасы белән әз генә үзгә аерылган булырга мөмкин. Саз, нәрсә соң ул? Сез саз дигәнне күпчелегегез беләдер, кыллы музыка дип уен коралы дип күз алдына китерсә, икенче чакта сез сазны, ягъни теге балчык саз мәгънәсендә күз алдына китерергә мөмкин. Икенче мәгънәдә без аны кулландык, аңа багышланган хәтта музыка коралына аерым дәрес тә яздырдык. Сезнең белән аерым дәресен дә үттек. Саз өрмәле музыка коралы булса, саздан ясалган, глиняный свисток дип әйттек без аны, саз сыбызгы. Ул чакта ул, әлбәттә, материалны исәптә алган исемдә дип әйтәсем килә, саз мәгънәсендә. Икенче очракта инде безнең саз ул кыллы чиртмә музыка уен коралларының берсе. Шулар кыллы музыка уен кораллары рәтенә керә торган әсбап. Мәсәлән, саз безнең кайчан, нинди дәвердә, нинди гасырларда кулланышта булган дигән сорау туырга мөмкин. Ул, әлбәттә, безнең урта гасыр мәдәнияте Шәрык фарсы мәдәниятенә якын, шушы чорда киң кулланылышта булган музыкның коралларының берсе. Сазның иң төп аермасы нәрсәдә соң? Мәсәлән, шул думбра белән чагыштырганда, думбраны без әйтеп үттек, Латлар инде безнең латлар, ягъни лат ул кылны кыскарта бару өчен кирәк, шул кыскара бару нәтиҗәсендә безнең яңгыраш югарырак менә. Анда безнең музыка яктан караганда 0,5 тон, ягъни ярты тон белән менеп барса, саз очрагында инде ул үзгә. Саз очрагында инде без чын менә шәрык мәдәниятенә хас латлар, Ягъни, музыкаль ноталарның билгеле бер рәте, чираты дип әйтәсебез килә инде. Һәм мәкам дип тә генә әйтәләр. Мәкамның аңлый сүзе нәрсә икән? Безнең ислам динендә ул көйләп уку. Шушы көйләп уку латлары да нык үзгә, нык аермачылык бар, думбра белән чагыштырганда. Нәрсә дә сизелә аерма, анда инде без кеше тавышын сурәтләү дигән нәрсә бар, мәсәлән, сазда уйнаганда күп очракта ул кеше тавышын сурәтләү. Нинди кеше тавышын? Сез күз алдына китерәсездер, мәсәлән, гарәп, фарсы җирләрендә йөргәндә, ә, ислам дине, ә, исламга, ислам диненә караган җирлектә йөргәндә, анда шул ук намазга чакырганда, ягъни азан әйткәндә кеше мәкам белән укый, Һәм шул мәкамдә кешенең тавышының никадәр сыгылмалы һәм никадәр моңлы яңгырашка ия икәнен сез күпләрегез беләдер, ишетеп үткәндер. Мәсәлән, шул сазда да ган шул ук мәдәнияткә, шул ук җирлеккә бәйле яңгыраш. Чөнки сазда, гомумән, уйнау ул кеше тавышын, шул мәкамне, ягъни азан әйткәндә кулланылган билгеле бер көйне, көйләү дип әйтелә инде, куллану һәм шуны бирү нәтиҗәсендә шушындый үзгә яңгырашка ия. Иң төп аермасы музыка ягыннан әйткәндә, ул безнең чирек, мәсәлән, безнең бер нота белән икенче нота аралыгы ярты тон белән генә бүленсә, гади уен коралларында, гади музыка коралларында, академик музыка коралларында, саз очрагында ул чиреккә бүленә. Менә бу дагын чирек кә бүленү безгә бик күп бик күп вариантлар барлыкка китерә, ягъни лад. Лад вариантлары. Лад инде ул әйткәнебезчә ноталарның бер-бер артлы килүе. Ладлар бүленә. Мәсәлән, бер нота белән бер нота бер-бер артлы килергә мөмкин, икенчесен икенче чакта инде ул башкачарак килә. Һәм шуның нәтиҗәсендә безнең ладлар үзгә барлыкка килә. Борынгы чыганакларга ышансак, саз да кемнәр уйнаган, ни өчен уйнаган һәм нинди очракларда уйланган? Сурәтләргә ышансак, мәсәлән, безнең 17 гасырда уен коралларына бәйле шушындый сурәтләү барлыкка килгән, описание дип әйтәсем килә. Кемнәр уйнаган, нинди составта уйнаганнар, нинди уен кораллары бергә уйнаган? Саз очрагында инде ул саз һәм бәрмә уен кораллары, ягъни дәф, ну, русча әйткәндә инде бубны, барабан бергә уйнаган булса һәм инде цимбалы, Чангах, Рибабах дигән уен кораллары белән бергә кулланышта булган. Күз алдына китерә алмыйсыздыр хәзергә, мин сезгә хәзер аңлатам, ничегрәк күз алдына. Канун дигән музыка уен коралы бар. Без ятаган дигән уен коралын үттек. Канун да шуңа бәйле, ягъни коробка, агач коробка, коробка өстенә, өслегенә кыллар сузылган һәм аны аяк өслегенә куеп уйныйлар. Өч уен коралы бергә уйнаган очракта ул да булса була, мәсәлән, шул канун, Безнең очакта ятаган дип әйтәбез инде, димме? Икенчесе безнең бәрмә, бәреп уйный торган, дәф дип алып уйный. Өченчесе инде саз булган. Э, һәм өрмәле музыканың кораллары. Өрмәле музыканың коралы безнең даирәдә э, курай булса, ул җирләрдә инде ней, ней, най дигән э, бамбуктан ясалган шундый өрмәле музыканың кораллары кулланылган.

Һәм күз алдына китерегез, бер җирлектә шушындый музыка уенкыралары уйнаган булса, сазда уйнаучы үзе дә ген әйтсә, үзе дә җырласа, шушы бер билгеле бер моментта башка җирлектә инде капма-каршы җирлектә кешеләр биегән. Хәзер инде без тугандаш төрек мәдәниятенә буйсынсак, карасак, әйләнә Биегәндә әйләнә торган хәрәкәтләр бар, сез аны күз алдына китергәнсездер. Ир-атлар аеруча, инде бу очракта хатын-кызлар биеми, озын күлмәкләрдә, бер кул өскә караган, бер кул аска караган, башта шундый озынча баш киеме һәм менә анда тагын саз, Саз кулланылышта булган. Әгәр дә сез бәлки фильмнарда, бәлки үзегез шушы даирәдә булганыгыз бардыр, саз мөһим рольләрнең берсен уйнаган музык уен коралы. Бәрмә линияне алып барса, дәф, саз инде мелодик линияне алып барса һәм башка-башка уен кораллары өстәлеп, безнең шушындый бию стиле, бию жанры барлыкка килгән. Кемнәр биегән дисәгез, ул да булса дәрвиш, дәрвишләр дип әйтәләр, дәрвишләр. Шушының нәтиҗәсендә бу инде безнең ислам мәдәниятенә бәйле. Шушының нәтиҗәсендә алар Аллаһка якынаю, Аллаһка якынаю һәм шушы Аллаһ белән элемтә, Аллаһ Тәгалә белән элемтә булдыруны күз аллыйлар. Хәзерге дәвердә дәген әлеге сәнгать, әлеге жанр киң кулланышта бар. Аны да хәзер дә ул җирлекләрдә, Төркия җирлегендә һаман да бииләр, кулланалар. Безнең җирлеккә килгәндә исә ул безнең урта гасырларда барлыкка килгән һәм инде бу саз дигән музыка уен коралы, гомумән алганда, күчмә. Тормышка бәйле дип әйтмим, бу инде безнең билгеле бер җирлеккә береккәч, билгеле бер җирлектә яши башлагач, сарай мәдәниятенә, хан сарай мәдәниятенә бәйле кулланылган музыкаль коралларның берсе. Ә, иң төп аермасын әйтеп киттем, ул да булса латлар, ягъни ноталар аралыгы. Һәм инде икенче иң төп аермасы кылларның ә, металлдан ясалуы, металл деска, металл җеп дип әйтәбез инде, тимер җеп. тән булуы, бу әлбәттә бик нык үзгә аерма, думбра белән чагыштырган яңгырашта бик нык аерма һәм кыллар бер нотаны ягъни удвоенный струн дип атала инде безнең думбра чагында ике генә кыл торса күз алдына китерегез бер аста кыл ике кыл һәм алар икесе ике нота ике нотада яңгырый ике ике аерым яңгырашка ия Саз очрагында безнең өч иң төп кыл дип алабыз инде, өч иң төп кыл һәм аларның һәрберсе икеле кыл белән тарттырыла, ягъни бер стройга, бер нотага ике кыллы ике металл кыл сузылган була. Шуның очрагында без санап китәбез. Бер бер нотага безнең көйләнелә ике кыл, Монсына ике кыл, монсына ике кыл. Шуңа күз алдына китергәндә инде без аңлыйбыз, әйеме? Безнең саз өстлегенә алты кыл сузылган була. Думбра шагында ул ике генә кыл булса, саз шагында алты кыл өч нотага көйләнелгән була. Бу инде хәзер мәсәлән безнең шул ук сазның икегә бүленеше барлыкка килә. Шушы мәдәнияттә инде безнең әйтеп үткәнчә кыллы музыкон кораллары рәтенә керә саз һәм менә шушында безнең формалар буенча һәм размер буенча икегә бүленеш китә. Мәсәлән, алты кыл, э, алты кыл булырга мөмкин дип әйттем, өч нотага көйләнгән алты кыл һәм инде җиде кыл булырга мөмкин, шулай ук өч нотага көйләнгән. Шуны күз алдына китерегез, берсендә ике, берсендә ике, э, өченчесендә инде өч кыл сузылган була бер нотага көйләнеп. Ә бу нәрсә өчен кулланыла һәм нинди сазлар булган? Сазлар гомумән алганда ике ике группага бүленә. Дөресрәк әйтсәк, инде размеры буенча берсе зуррак, аның инде мөмкинлекләре да зуррак, икенчесе әзгенә кыскарак. Берсе аның баглама дип аталса, ягъни шул зурысы баглама дип аталса, кечкенәсе безнең жура дип атала. Кечкенә саз дип атала инде ул. Кечкенә саз очрагында безнең алты кыл сузылган булса, өч нотага, баглама очрагында, ягъни зур саз очрагында безнең инде җиде кыл сузыла өч нотага. Бу нәрсәгә кирәк? Менә бу яңадан безнең ислам мәдәнияте, э, шул гарәп фарсы мәдәнияте, көнчыгыш шәрык мәдәнияте дип әйтәм инде. Нәдәген бәйле безнең мәкам әйткәндә, кешеләр мәкам белән шулай намазга чакырганда азан азан әйткәндә алар безнең күчмә нотларны бик матур иттереп сузалар сузу гына түгел сузган да ердә алар безнең өскә югарыга аска йөриләр ягъни нотларны үзгәртәләр һәм анда ширек нотларда гына ишетелә ә менә бу очракта саз очрагында безнең өч нотага көйләнелгән кыллар мәсәлән менә бу өстәге югарыдагы кыл, югарыдагы нотага көйләнгән ике кыл бер-берсе белән әз генә диссонанска килеп э, э, көйләнелә, настраивается. Ничек инде диссонанска килә? Мәсәлән, мексиканы музыкаль тел белән әйткәндә герц аерыла. Берсендә безнең 440 э, герц булса, икенчесендә безнең 430-432 герц. Ягъни берсе әз генә, әз генә югары яңгырашка ия. Һәм ул теге Аны без академик музыка яктан караганда, европалык музыка ягыннан караганда, ул безнең не строящийся ноты була. Им, әмма дә ләкин менә шушы үзенчәлек, э, Европа мәдәниятенә хас булмаган үзенчәлек безнең әлеге уен коралында, әлеге уен коралының көйләнешендә сакланган. Ул инде безгә күбрәк якыны, шул ук мәсәлән гарәп, гарәп мәдәнияте белән алсак дип әйтим инде, шәрык мәдәнияте белән алсак, бу гомумән башка үзенчәлекле яңгыраш, аерылып тора торган яңгыраш Европа мәдәниятеннән. Уйлап карасагыз, ике кыл бу чакта ике кыл бер-берсе белән әз генә диссонанска киләнлә, настраивается, монсы да шулай киләнлә. Монсы өченче кыл очраганда инде безнең берсе э, түбән киләнләсә, шул ук нота, мәсәлән, до нотасы дип алыйк, До нотасы безнең беренче октава киләнләсә, Икенче ике кылы икенче октавага көйләнә һәм шуның нәтиҗәсендә безнең регистрлардагы барлыкка килә, ягъни берсе бер югарылыкта яңгырый, икенчесе икенче югарылыкта яңгырый, ул үзенчәлекле яңгыраш барлыкка китерә. Әллә исәптә тотсак, теге калган ике кылны диссонанс, ягъни берсе-берсе белән әз генә көйләнелми торган иттереп көйләсәк, яңгырашы көйләнелми торган иттереп, бу гомумән безнең шушы чор мәдәниятен нык сурәтли торган мөмкинлекләр булдыра. Нинди сазлар була тагын? Без әйтеп үттек, размер буенча инде безнең аерылды баглама һәм җура. Хәзер инде исә без аның ясау сулы белән күз алдына китерик. Ниндирәк агачлар кулланылган, ничек ясаганнар. Сез сазны күз алдына китерәсез, әйеме, безнең думбра сыман, корпусы ягъни резонатор ящиге дип әйтәбез инде корпусы булган корпуска сузылган муен муен муен өстле генә тарттырылган кыллар корпусны күз алдына китерсәк думбраның корпусы безнең юка булса чагыштырмача юка булса сазның корпусы безнең киң була Ягъни ул чыгып тора. Бу инде безнең тирән яңгыраш, ягъни ниндидер бер тирән мәгънәгә буйсыну, шушы тирән мәгънәгә буйсынган нотларны чыгару белән бәйле. Тагын безнең округленный дип әйттек инде, түгәрәкләнгән корпус, әйеме, сазның. Ул безнең бөтен агачтан чыгып ясала ала. Ягъни менә бер бүрәнә кисәген алып, шуны чыкып ясалырга мөмкин. Ул инде гомумән безнең бөтенләй башка яңгырак кыяласак. Э, хәзер инде хәзерге стандарт сазларга килгәндә ул безнең э, агач э, пластиналар, агач пластиналар бер-берсенә ябыштырылып, мәсәлән, бу бер пластина, икенче пластина, өченче пластина, дүртенче пластина, түгәрәк, ярым түгәрәк ясаганчы шушы пластиналар бер-берсенә ябыштырылып барыла һәм хәзерге уен кораллары, ягъни сазлар Шундый рәвеш белән ясала. Күз алдына китерик, әйеме? Ә, тимер кыллар ә, сузылган муен, муен инде безнең корпуска бәйләнгән. Лат, без әйтеп үттек, латлар көйләнеше безнең башка уенкыраларыннан нык аерыла. Шул исәптән ә, академик ә, европалык музыка уенкыраларыннан. Латларның саны күпме булырга мөмкин? Лотлар саны э, хәзерге э, белән чагыштырганда инде хәзерге уен кораллары 10-нан 14-кә кадәр лот булырга мөмкин һәм инде күбрәк тә булырга мөмкин. Инде ул теге останың э, ничек ясавына бәйле әлеге ул музыка уен коралы. Безнең халкыбыз мәдәниятендә дә саз киң кулланышта булган. Әмма дә ләкин хәзерге дә хәзерге чорда инде безнең әлеге уен коралын кире кайтару бара. Шушы мин әйтеп үткән ансамбльләр нигезендә, башка дәресләрдә әйтеп үткән ансамбльләр нигезендә дә сазны киң кулланыла башладылар. Әкренге-әкренге аны инде фундаменталь рәвештә, нигезле рәвештә кире кайтару эшләре алып барыла. Ә, саз дигән музыка уен коралын сез беләсездер аңа безнең. Җыр тагын бар шушы саз дигән музыка уен коралына бәйле. Шул исәптән язучыларыбыз да ул дәвердә безнең белгәннәр һәм үзләренең иҗатларында кулланылган, кулланганнар. Мәсәлән, шул ук Габдулла Тукай, Сазга мөрәҗәгать итә. Илһам ага Шакиров Халкыбыз җырын син сазыңны уйнадың дигән җырындагы, ул гына да түгел, башка кешеләр дә башкара, син сазыңны уйнадың дигән җырдагы бар. Шушы сазга багышланган, ягъни сазда уйнаучы кешене сурәтләүче җыр дип әйтәсем килә инде, син сазыңны уйнадың. Ә Габдулла Тукай очрагында Фәфтиләү дип атала, ул анда безнең сазга мөрәҗәгать итә. Әй, мөкатдәс моңлы сазым, уйнадың син ник бик аз син сынасың мин сүнәмен аерылабыз ахрысы ягъни менә шул сазга мөрәҗәгать итә шушы моментта инде сез күз алдына китерергә тиеш безнең халкыбызда да инде шушы берничә гасыр элек тукай очрагында инде әзрәк ягъни 100 ел элек, 100дән артыграк ел элек нинди әһәмияткә ия булган әлеге музыка уен коралы. Безнең алар шушы музыка уен коралы тугандаш халыкларда исеме аталса да, кемдер ул танбур, баглама, саз, дутар һәм башка һәм башка исемнәре булса да, аларның нигезе бер. Аңлыйсыз инде, әйме? исеме белән генә аерыла, аз генә формасы белән аерылырга булырга мөмкин. Шушы сазны кемнәр кулланган? Безнең мәдәнияткә килгәндә исә инде сазны сказительләр, ягъни әйтүчеләр сазга кушылып, үзләренең хисләрен, үзләренең моңнарын, әйтәсе сүзләрен җиткергәннәр. Шул дәвердә инде безнең бик әһәмиятле киң кулланышта булган музыка кырларының берсе. Ә хәзер инде сез аны алга таба яңгырашын тыңлап үтерсез дип ышанып калам. Әлеге музыка уен коралының никадәр моңлы, никадәр моңлы яңгырашка ия икәненә үзегездәген инанып үтегез.